Rɛmɛ na ɔbɔfoɔ no wakɔ akɔdwo nso agu agradaa wakɔ akɔdwo nso agu agradaa na abosom so ɛde tiafi ɛyɛ gyanan apete na abosom dɛm maame ne papa bi nkasa esi a hello nyame akɔ a Hello, Abankado. Daase brɛ, ebakyɛ o, ayɛ ama voice so so ɛma mi kakra wa yi. Ah, na mi wɔ baabi ntia. Okay, wei deɛ mani nsan o, mani nsan. Ɛgya mo na abɛrɛ dɛ nyina mo bɔ mpa yɛ ma yɛ anɔpa wia ne enyimrɛ. Ɛbɛ huhu mu nneɛma a, deɛ Nyankopɔn de waduro, Amankrado mi nuru hɔ. Ɛna ɔfrɛ me kyerɛ me sɛ agradaa na ɔbɔfoɔ ntɔkwa bi na ɛkɔ soɔ no, ɛyɛ sunsum mu ntɔkwa. Wopɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛn? Ma me ka asɛm bi kyerɛ ɔmaka no. Bi tie o agya. Yɛayɛ adwuma wei akyɛ. Ok. Saa ntɔkwa a ɛkɔ soɔ no. Mhm. Ɛyɛ sunsun mu ntɔkwa. Na meka asɛm bi akyerɛ wo. Ok. Tumi a Reverend ɔbɔfo no kuta no. Mhm. Sɛ wofa no ɔha mu adupɛn a.

bɛyɛ tu ɛɛ two years. Serious. Afei na apue ɔhonam ani. Tumi a Nana Ade Ade ayusu no, sɛ wode ba abɔnten a, ɔbɔfo ayɛ te sɛ ɔde ɛɛ agyanan ɛne dwonsɔ akɔgu abosomdan a ɛnsɛ sɛ yɛde bra ne nneɛma ne saa nneɛma no nyina akɔ hɔ. Jesus. Enti nneɛma a Ade Ade ayusu no, asɛe. A hwan na akɔsɛe no? Ma me ka sɛ bi kyerɛ wo. Ɔbɔfo asɛe nneɛma a oyi so biara. Jesus. Egya bi anim bio, me na meka kyerɛ wo. My God. Hwɛ, ansa na ma me nka nkyerɛ wo. Metie wo. Honhom mu wiase, anaa sɛbe Agadra no a etie a, ontie. Wobetumi akyere bayifoɔ, tumi a yɛwɔ a yɛde kyere bayifoɔ no. Yɛwɔ tumi bebree a yɛde hunu sɛ wei wɔyɛ bayifoɔ. Gye di kan. Sɛ onipa no, okuta kawa. Deɛ ɛtɔ so mmienu, sɛ ɛyɛ n'ahofadeɛ, sɛ ntoma anaa duku. Deɛ ɛtɔ so mmiɛnsa, sɛ ebia ne se. Deɛ ɛtɔ so nnan, adeɛ a ɛnhu wɔ wiase a wontumi mfa nhu ne sɛ, ɔbɛgya saa nneɛma wei nyinaa na adeɛ no ayɛ biribi te sɛ kawa na mmom ɔde to dan mu. Da a ɔbɛkɔ no, wafa. Na saa tumi no a wode bɛhunu saa adeɛ no, Ate sɛ woasrɛ Nyame akwati te sɛ ɛyɛ principles. Baabi a wobɛdu no, wontumi. Wontumi. Meka kyerɛ wo, hwɛ, ansa wobɛka kyerɛ bayifoɔ sɛ woyɛ bayifoɔ, wo a woyɛ bayifoɔ, sɔre bra no, na tumi a ɛdu ɛboro ne deɛ no so agu pere bɛyɛ nson atena no so, na biribi yɛ no ansa wabie n'ano. Ɛno nti na abɔfoɔ no kyerɛ bayifoɔ saa no. Ɛno nti na ɔkyere abayifoɔ saa, ma ne nka asɛm bi nkyerɛ wo, ansa ɔbosomfoɔ no koraa bɛka kyerɛ ɔbayifoɔ sɛ, Wo ɔbayifo no, agye sɛ sunsum mu wiase no, wɔne no kɔdi agorɔ ɔbayie mu, na wama no kwan ansa wɔakyere no. Jesus. Ɔtumi fa ne tumi nka nkyerɛ no sɛ, Makyere wo. Na wo a. Ayɛ a mete sɛ. Anyame akɔ a, ayɛ a mete sɛ ɔbɔfoɔ yi ka sɛ, ɛnɛ mɛkɔ abayifoɔ camp akɔ akɔsane obi a ɔbɔ hɔ. Na ɛsɛ saa tumi no a woka ho asɛm no ɛna ɔde tumi kɔwura abayifoɔ kampo no. Ɔkuta tumi, ɛm sɛ tumi ɛkuta no no, ɔyusu mu 30 percent. Ɔbɔfoɔ no. Yei na meka kyerɛ wo. A tumi, tumi na ɛkura, e, e, tumi kan anaasɛ borɔnsam tumi? Ɛhɔ no borɔnsam tumi. Ɛyɛ tumi a nyame de ama no firi so, ɛ? Sɛntwi biara onyame wɔ deɛ ɔyi no, ɛde no yɛ adeɛ. Okay. Na ansa a ɔbɛfa wo no, ɔfa wo firi baabi na ɔde wo abɛduru baabi. Na worshipping God no is in the form of principles. Onyame bɛtumi aka kyerɛ wo sɛ, Mepa sɛ mema wo tumi wei na wode kyerɛ bɛfoɔ. Saa tumi wei, afe ne ɔbaa nna, afe, ɛnni mako, ɛnni nkyene. Ɛnso wo a wo yɛ adwuma no, a sɔre kɔ rest nyinaa, ɛgu wo nkyɛn, nkurɔfoɔ ɔwe anantwinam ne ade, wontumi. My oh my. Enti wontumi nni hɔ. Me ọbọ bọ me ne no nhyia da. One day mehwɛ ne TV na sɛ na ɔmɛyɛ research a sɛ tumi yɛ ekuta no. Ekura no. Sunsun mu wiase ma dɛ. Ɛno ti na ma megyina so a meka kyerɛ wo sɛ tumi a Nyame de ama no no sɛ yɛkyekyɛ mu a ɔuse mu thirty percent. Na sɛ more powers wɔ hɔ. Me na mɛka kyerɛ wo agye sɛ ade ko no sɛ mmoa bi na ohia firi Nyame nkyɛn a agye sɛ ɔka sɛ ebia bɔne bi a woayɛ nti anaasɛ ɔnsrɛ ma wo. Me na meka kyerɛ wo nnɛ. Enti deɛ agradaa ɛyɛ yi, deɛ agradaa ne ɔbɔfoɔ ɛyɛ yi, ɛyɛ wohu ne sɛ ɛyɛ deɛ baade na akɔfa ne nyinaa baayɛ. Ɛyɛ sunsun mu ntɔkwa. Maame nka sɛ ne kyerɛ. Deɛ bɛma wagye ma di ne sɛ, wo deɛ hwɛ asɛm bi firi Matthew chapter one four to eleven. sɛnea yesu kristo ɔbɔnsam kɔ sɔɔ ne sɛ yɛ no ɔka sɛ mekyerɛ no ɔse sɛ wone nyame ba no ampa a da na ɛboɔ yi abɔduru yesu ka kyerɛ no sɛ wɔatoɔ sɛ ɛnyɛ bɔduro so na nipa nam a obɛnya nkwa ɔse yɛtwa kyerɛ kwa wɔse hwɛ wawu aha nyinaa wɔatoɔ sɛ sɛ woto ho firi so ɛɛba a onyame akyerɛ sɛ ɔde abɔfoɔ ɛba bɛsɔw a wɔn ayɛ no ɛnka bɔ ɔse nanso wɔawurade onyankopɔn hwɛ na deɛ ɛbɛma ma asɛm yi wadeɛ bi ne sɛ Ɔbɔfoɔ mmua no bio, ɔntu abɔnten ma Nana Addo Addo abɛkasa ma adeɛ ato sɛ dɛn ɔmmua no bio because tumi a ɔwɔ nyinaa wasɛe no, ɔntumi ne no nyɛ biribiara bio. Jesus. Wodeɛ mese deɛ ɛbɛma Ghanafoɔ ne wiase nyinaa agye m'adi ne sɛ, sɛ ɔkasa na sɛ ɔbɔfoɔ tumi ba abɔnten bɛkasa bio a, mede me Bible bɛto hɔ. Jesus. Wɔne no awie, wɔne no awie yɔ. Ɔbɔfoɔ ne no ɛne agradaa awie. O, wawie no, deɛ ɔbɛyɛ no no, me se wayɛ no awie. Sɛ akyire na ebia ɔresan bɛkɔ baabi foforɔ akɔgye tumi foforɔ deɛ a, ɛnneɛ na ɛno no. Na nneɛma a ɔkuta no deɛ, sunsum mu wiase no, ayɛ te sɛ deɛ ɔde dwonsɔ ne agyanan deɛ apete n'abosomdan mu nyinaa sɛe nneɛma. Ɛna ɔbɛka akyerɛ wo. Sɛ, Sunsum mu ntɔkwa na mete wo ase a, agradaa no, ɔbɔfoɔ no adi ne so nkonim. Saa na ɛteɛ. Saa na ɛteɛ. Ɛna ɛhyɛ n'abufuo. Wɛwɛ boa ɛna ɛteɛ na ɔde boa ka saa. Mhm. Eti ɛsunsun sɛm no sɛ wo wo nti ase a ɔhwɛ yɛ wo wo nhunu. Yɛ deɛ si anim yɛ te ya ne sɛ ntɔkwa sie no ɔde n'ano agyim na ɔmo ko ɛna ɔkasa saa ba ɔbɔfoɔ ne nkasa ayɛ. Ɛna mɛka sɛ adeɛ no yɛ sunsun ntɔkwa ahyɛ aseɛ. Tiri ɛte sɛ afei na manifɛte.

Honhom mu wiase no, obiara wɔ baabi a otumi ne honam dua no ahoɔden de koduru. Obi wɔ hɔ a akwankyerɛ adaduanan pɛ otumi nyɛ. Ɛso obi wɔ ahoɔden a anyame ahoɔden a ɔwɔ a obetumi de ayɛ akwankyerɛ no adaduanan a ɔnom nsuo. Ɔnni biribiara ɛde gye tumi bi afiri Nyankopɔn nkyɛn. Ebia na wo ntie. Eti wobɛduru baabi na ɔkyɛ mu na ɔkɔ. Yɛse ɛ-ɛ-ɛ Nyankopɔn sɛ twe wo ho. Wo yere da hɔ ɛbɛyɛ two years, three years na wonkɔɔ ne ho, wonkɔɔ obiara ho. Ɔde pɛ tumi. Wo nso wontumi. Ɔde pɛ tumi fi Nyankopɔn nkyɛn. Ɛnde wo, wo, wo deɛ wowɔ ani a wotiri kɔ sunsum mu du akyire no, ɔbɔfoɔ ɔfiri Nyame. Ah! Asɛm a meka ɔbata me mmɔ so mpran. Ɔmfiri Nyame a nka sɛ me ba he, nka mɛka kyerɛ sɛ ɔne Agya Dɛɛ nyinaa yɛ pɛ, enti montwa wɔn asɛm so. Anka, anka ɔbɛbua no. Ɛnyɛ sɛ bua o anaasɛ ommua no, ka mɛka kyerɛ mo pɛn sɛ ɔne ɔ- ɔ- agya dɛn nyinaa yɛ pɛ, tumi ntwa mo asɛm so. Mm. So ate aseɛ? Mhm. Sɛ ɔbɛbua no anaasɛ nka ommua no, nka mɛka kyerɛ mo sɛ wɔn nyinaa yɛ pɛ. Deɛ me mahunu na meka kyerɛ wo no. Tumi a ɛkuta no no, mese ɔnni so mu 30 percent. Tumi a ɛkita hwan? Sɛ ɔbayifoɔ sɛ, me na me- ɔ- ɔ- ɔrɛverɛn ɔbɔfoɔ no. Aha.

Wawie. Anaasɛ Ɔne na wie. Ɔne na sɛ wate saa sɛdeɛ ɔne na wie. Wawie no. Adra na aba bɔnten sɛ Reverend ɔbɔfoɔ de abosom na ɛyɛ adwuma. Ɛɛ ɔpa ɔmfa ne Bible mmra mɛsoɛ. Ɛne sɛ ɔbɔfoɔ ansoɛ a ɛbɛka sɛ osuro agradaa o. Anaa yɛ ampa sɛ bi ɔde bosom na ɛyɛ adwuma. Ɔse ɔse na wakyerɛw sɛ ɛnsɔ Awurade wo Nyankopɔn nyɛ dɛn ɛnhwɛ. Mm-hmm. Na wɔatwerɛ sɛ, Ɛnsɛ sɛ Awurade wo Nyankopɔn yɛ dɛn? Ɛnhwɛ. Sɛ wate aseɛ? Mhm. Ɛnsɛ sɛ Awurade wo Nyankopɔn hwɛ. Enti no, sɛ ɔyɛ saa kɔ a, Onyame ɔntaa n'akyi. Because wama nkonimdie a wo de adifiriti nnipa no. Ɛwɔ honhom mu. Na nnipa ani so no na wobɛyɛ deɛ bio? Honhom mu no, woasɛe no. Wama wo tumi. Na nnipa ani so no, na wompɛ show anaa wopɛ dɛn? I see. Na sɛ ɔbɔfoɔ no sosɔ agradaa so a, wagu Nyankopɔn anim animtia. Wagu Nyame anim ase. Ɔno koraa tumi a ɛkuta no Nyame bɛte so. Because wonni hɔ ma nipa. Onyame na ama tumi no. Ɔsɛ nnɛ adeɛ wei na mu atu so sa. Adeɛ wei na mu atu so sa. Eti Onyame na asoma wo. Sɛ wonya tu so sa wie a, asi. Agye sɛ Nyame no ara ma wo akwankyerɛ foforɔ.

So wate aseɛ? Ɛde nneɛma a ɛyɛ n'akyiwadeɛ a ɛmfata ɛsɛ kɔɔ nyinaa aka no asɛe ne nneɛma. Adeɛ a ɔbɔfoɔ no ayɛ wɔ honhom mu no no. Honhom mu no no, na adeɛ a onipa nso de di ho no, ɛba no saa a, ɛnyɛ adeɛ a wɔne wo bɛyɛ ɛbɛka da. Wɔne wo nka. Enti saa ɔtan wei sɛ ɛbɛkɔ so saa ɔbɔfoɔ ne agradaa ntɔkwa yi ɛbɛkɔ so saa sɛ wɔn dɛ sɛ ɔbɔfoɔ bɛ epi abɔnten o. na ɔrepla ɔbɔfo ɔrepla agrada. ɛnkɔ so saa ɔno ara agrada no obetwa so in a few days obetwa so. Hey, how? Osu obetwa so there is no way a ɔbɔfo bɛba abɔnten abɛkasa. Adé ti ɔbɔfo osuru agrada na. Asɛm a mɛka no tie no yie. Mesi nyame na maa ne tumi sɛ tu onipa tuasi so sa. Sɛɛ Nyame korɔ no ara no, wɔse watu ne so sa wie, ɔmaa wɔ akwankyerɛ sɛ wɔno sosɔ ne nneɛma so. Wokɔyɛ saa a, na akɔyɛ te sɛ woregye anuonyam ama wo ho, anaa wogye anuonyam ama Nyame, anaa Nyame na somaa wo, anaa sɛ Nyame tumi a ɔde ama wo no, woyɛ panin. Hai! Wote deɛ mekyerɛ no ase yie? Ya, ya, ma, mate deɛ ɔkyerɛ no ase. Deɛ Onyame akyerɛ wo no, mhm. ɛna wayɛ. Enti deɛ Nyame akyerɛ wo a wayɛ no, mhm. ɛte. Deɛ Nyame akyerɛ wo a wayɛ no, ɛsi. Nyame akyerɛ ɔbɔ Nyame kyerɛ ɔbɔfoɔ sɛn? Ɔkyerɛ ɔbɔfoɔ sɛn? Deɛ Nyame kyerɛ ɔbɔfoɔ sɛ nneɛma a ɛrekɔ so wɔ ɔno agradaa no hɔ no, ɛnyɛ adeɛ ɛboa Ghana ma. Okay. Ɛna ɛmmoa onyamesom. Nnipa nyinaa ahokyerɛ nti no, wɔde wɔn akoma ɛretwe akɔ akɔdi bonsam akyi ne nnaadaa. Enti saa nneɛma a ɔreyɛ nyinaa no, mɛma woagu n'anim ase. Mɛsɛe wo asau nneɛma nyinaa. Ayɛ te sɛ, ma, ɔ, ma menka sɛ bi, sɛ ɔse, Ɔman yi deɛ, wɔno deɛ, wɔde wɔn anofafa na edi me ni, na wɔn koma de ate afiri me ho. Nnipa a wɔredaadaa wɔn, ɛne nnipa a wɔretwe wɔn kɔ nsɛeɛ mu no, sɛ Nyame amma no saa ɔbɔfoɔ no tumi, Rev. Amma no ankɔnka saa nneɛma a ɛkuta no no a, ɔbɛkɔ so asɛe Nyame mma saa ara. nti ɛno na ama agradaa no ɛno na ama rɛbrɛ ɔbɔfoɔ no ɛte sii mu honhom mu a ɛde abufu aba me na maa no saa tumi sɛ tu asomasi so sama no nti watu agradaa so sa wie watu ne so sa wie onyame asɛm ɔne maa no no wawie wɔne no awie Wasɛe ne nneɛma a ɔwɔ nyinaa. Hmm. Agada di tumi biara bio. Onni tumi biara bio. Hmm. Deɛ aka biara bɛyɛ nnaadaa ne nneɛma a ɛmfata. Ɛno nti ɛna ɛsɛ meba meba wo sɛ deɛ aka biara bɛyɛ nnaadaa. Ɛnnaadaa. Ɛsɛ kasa bio ɛnam sɛ ɛbɛyɛ nnaadaa. Me na meka sɛ ɔbɛyɛ nnaadaa. Ɛnnaadaa. Nneɛma biara a wɔyɛ no nnaadaa. Mese asɛm no asi. Mfeɛ mmienu ana abie. Nneɛma a akɔ so no, wɔyɛ adeɛ a Onyame, Onyame, ɛma ɔbɔfoɔ kwan sɛ ɔnkyerɛ mu deɛ ɛkɔɔ so honhom mu wiase a, Ghanafoɔ, ɛbɛgye mo nsam. Ɛbɛgye mo nsam. Hwɛ. Nneɛma a ɛkɔ so. Na mese, Rev. Ɔbɔfoɔ no, sɛ ntumi mfiri Nyame a, anka me, Odifoɔ Asare-Tama, oo, ka mɛkyerɛ no baabi a ɛfiri, na asɛe ama mo nyinaa moayɛ dɛ moahu bi. Mm. Ɛna mɛka akyerɛ me sɛ tumi a Nyame de ama no no, ɔnyusu mu 30 percent, my, in oh percentage my. wise. I'm telling you. O deɛ, ɛfiri na ɛkɔ yi no, hwɛ nneɛma akɛse akɛse a ɛbɛsi. How? Nneɛma kɛse akɛseɛ sɛn? Nneɛma kɛse akɛseɛ nyame bɛfa no so ayɛ. My oh my. Ɛneɛ ɛneɛ ɔboa ɔboa hiafoɔ paa. Ɛna mɛka kyerɛ wo sɛ so nyame ma wo tumi bi a tumi no yɛwɔ baabi a ɛkɔduru. Okay. Ɛno na mo ewiase no ade baako a mɛka no sɛ sɛ wɔn ahoɔden a wɔn a wɔde bɛkɔ akɔgye saa tumi no. Mhm. Yɛsi yɛ akɔnkyere adaduanan ɛnum nsuo ɛnidi wuntumi ebi a wɔn adi no kora wuntumi mhm. ɛda wɔn nyame kora ɛnfɛ wɔn saa. But onipa nankasa no ɔwɔ the carrying of that. Ɛna sɛ ɔbɔfo ɔtwe a watwe wobɛkɔ mu a na ɛwɔ aseɛ o. Mhm. Ɛnna meka kyerɛɛ wɔn sɛ, Wɔreyɛ adwuma na sika reba, nkurɔfoɔ we nantwinam, redi aduanedɛ, na wose worepɛ tumi afiri Nyame nkyɛn nti, wonni bi. Ɛnyɛ ɛnyɛ obiara na ɛbɛtumi. Meremfa sika ma wo wodidi mmee, na me me memmrɛ. So ate aseɛ? Enti, yɛn no no, obiara wɔ baabi a ɛna hoɔden ne n'ahonim tumi de no kɔdi. Okay. na sɛ in spiritual realm no wo level no ɛkɔ sɛn me ne level no menduru ɔbɔfoɔ wonuru ɔbɔfoɔ baabi a mehwehwɛ tumi a menuru no okay baabi a mene hwehwɛ tumi a mɛba akɔdu no nneɛma a ɛwɔ sɛ nyame hia firi me nkyɛn no menuru hɔ okay so ate aseɛ. mate mate aseɛ mate aseɛ paa. ɔka nokorɛ ɔka nokorɛ nya deɛ a woma wo ho so wamama respect wo paa wama respect wo paa. mesi biribi a ɛwɔ mu na mekyerɛ wo nnɛ no ɛnya deɛ reverend ɔbɔfoɔ ɛbɛba bɔnten abɛkasa bio ɛno nso nkyerɛ sɛ osuro agada. aden deɛ ɔbɛyɛ wayɛ wie. wawie asi ɛti ɛti yes God is good God is good ɛna nyame pɔ kuma Mose sɛ ɔnkɔ yi Misraim fɔ efiri kɛ na asase so no adeɛ ne nyame bɛ yɛ no na wayɛ wie wɔne Mose awie eti ɔhene ne sɛ fɛrɛ sɛ mɛmɛ ɔmo nkɔ ɔmo sɛ yate na nyame de ahoyɛ afoforo aba ɔmo sɛ ɔte mɛmɛ ɔmo nkɔ ɔmo sɛ yate afei ɔte mo nkɔ ɛwɔ hɔ ɔte dɛbi ɔmanfoɔ no sɛ adeɛ nti na ɔmo ɔmo akɔ na hefoɔ na ɛbɛsom yɛn Ɔse mo wɔn nsan. Ne nyinaa na Misri nfa Israelfoɔ yɛ din wɔ Misri mu asase so. Adɛn nti na na wɔn nka sɛ Onyame se yɛn kɔ nti yɛne wɔn de bɛbɔ aniani akɔ? Deɛ Nyame bɛyɛ no ayɛ wie. So wate aseɛ? Ma ma to aseɛ ma to aseɛ paa. Deɛ Nyame bɛyɛ no no ayɛ wie. Eti deɛ Onyame sɛ ɔnyɛ ɔbrɛ no ɔbɔfo ɛnyɛ agradaa no wayɛ no awie. Wontie ne da, womfii ne da. Ɛnyɛ suro na ɔbɔfo osuro agrada. Ɛnyɛ suro na osuro no meka kyerɛ mo mo presenters deɛ mese nyɛ suro na osuro no nyɛ suro ne tena I'm telling you ɔno no pɛ biribi asuro deɛ a onyame tumi a rɛbɛ ɔbɔfo kuta no ɛno ne gya atɔ no soɔ a wɔka sɛ dedededededede kaish kaish kaish kaish ne na meka kyerɛ wo

Wow, wow, Mese, wow. Masere wo ho saa? Asɛm no atwatwam. Wasa ne nneɛma nyinaa, na me, na mekyerɛ mu sɛ, wode ba ewiase yi asetena yi mu a, te sɛ deɛ abosondan no, wɔde agyanan ne dwonsɔ apete hɔ, brɛ no ɔbɔfoɔ asɛe ne nneɛma a ɔwɔ nyinaa. Sɛ ɔte asɛm a mereka yi, ɔbɛgye akyinnye a, ɔno ara pa ɔnyɛ biribi no nti. Sɛ ɔbɔfoɔ bɛgye akyinnye, ɔ- ɔ- ɔbɛgye Nyankopɔn akyinnye Ɛnyɛ a, ɔbɔfoɔ. hwan a? Dabi. Agera daa bɛgye akyi sɛ asɛm no nyɛ nokorɛ a, ɔno antam nyɛ dede. Ɔntɔ so nyɛ dede. Mhm. Ɔntɔ so nyɛ dede. Biribi foforɔ bɛtumi asɛe si. Ɛtumi si bio no sɛ, wɔn deɛ me se, ɔntɔ so nyɛ dede. Hmm. Onyame sesa de foforɔ ɛfa no so na ɔde ma na wadi. Reverend Ɔbɔfo, masuro. Nyame akoa. Enti no, ɛnyɛ nyɛ obiara ne obi mhm. saa kɛkɛ. Nyɛ nyɛ na nyɛ nyame honhom na ɔde ma na nipa no. Yɛ honhom pa ne honhom bɔne. Na honhom pa no nso koraa ne honhom bɔne nyinaa grade wɔ mu. Enti tumi yɛ Nyankopɔn na ɛfiri soro ɛde ama rɛbrɛ ɔbɔfoɔ no. Ne kɛsi so bio sɛ ɔfa percentage wise a ɔha mu mpɛn a ɔnyusu mu tɛɛte. Ɔbɔfoɔ tumi a Nyankopɔn de ama no onyusu mu tɛɛte. Sɛ wopa a, wo ara interview no. Sɛ obi fa asare bi bɛka sɛ Nyame tumi a ɔde ama wo nnu so mu kɛse, ɔbɛka mu asɛm akyerɛ wo. Wopa a, bisa wo no ara sɛ obi ahu, Nyame nnipa bi ahu, ɛsɛ Nyame tumi a ɔde ama wo, ɔnnu so mu kɛse percent. Wobɛhu sɛ meyɛ nokwafo. Mm. tie mu ntɔkwa ɛkɔ so wɔ ɛyɛ agradaa ɛna ɔbɔfoɔ ntɛm yɛdeɛ ne ɛfa no sɛ nɔɔma ntɔkwa na asɛm na aba ana agradaa so aba bɛkyerɛ no adwene ana ebi a wei ka wei na wei ka wei tɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ ɛyɛ honhom ntɔkwa afei na apue honam ani

Yo. Meda ase. Nyame nka ho. Nyame nka ho. Meda ase paa Nyame nhyira wo. Ei! Wiase na hɔ kɔ wo. Me se nura wahu. Wonu sɛ me yɛ kyingyifo paa amankra do. Wa mo ya wɛ sɛ me me me yɛ kyingyifo paa paa paa paa paa. Me yɛ kyingyifo paa. Adeɛ a mema wonhu bi m'abrabɔ mu da yɛ